Helo na. Pan bod ni'n treiglo yn Gymraeg, o le mae treiglo yn dŵad? Dwi am egluro dipyn bach neu un agwedd ar hyn i chi. Ond os da chi'n mwynhau math yma drafodaethau, um, os gwelwch yn dda, cliciwch ar subscribe. a rhannwch y fideos hefyd. A mae yna ragor o fideos am y math yma bethau hefyd. Rwan ta, treiglo. Pam dyn ni'n dweud dynas fawr ond dyn mawr? Neu tŷ bach a cadair fach. Ond er mwyn deall hyn, mae rhaid mynd yn ôl rhywbeth fel rhyw 1800, 2000 fynyddoedd i'r cyfnod Celteg. Hynny yw, Cyn i'r Gymraeg esblygu, cyn i'r Gymraeg ddod i fod, cyn i'r Gymraeg um, uh, ddatblygu i hen hen ffurf ar y Gymraeg uh, y Gelteg. Ac mi allan ni ddweud bod y Gymraeg yn ffurf fodern ar y Gelteg, yn ffurf wedi i llurginio, os da chi eisiau. Wel, mae hi'n waith, iaith wahanol iawn, iawn, iawn i, i Gymraeg, y Gelteg. A mae gen i gryn dipyn o brawf uh, am yr iaith yma mewn arysgrifau, uh, tredwch ar hen wyddeleg, uh, uh, a thrwy gymharu efo ieithoedd eraill. Felly mae'n iaith da ni'n ei dallt yn ddigon da, yn ddigon da. Hynny yw, yn fras. Mi oedd, un, mi oedd y Gelteg yn iaith ddigon tebyg i'r iaith Ladin. Hynny yw, nid safle geiriau yn y frawddeg oedd yn holl bwysig, nid bob tro. Ond mi oedd y terfyniadau ar ddiwedd geiriau yn dangos be oedden nhw'n gwneud. Er enghraifft, da ni'n dweud uh, cadair, cadeiriau. Mae'r iau yma yn dangos bod y gair yn lliosog, ond mi oedd y Gelteg yn llawer mwy dyrus na hyn. Uh, unwaith eto, yn debyg iawn i'r uh, Lladin ac yn weddol debyg i'r Almaeneg neu Rwsieg neu Lithuaneg uh, ac ieithoedd felly. Rwan ta, dwi am ddechrau y gair march, y gair safonol am gerffil. Hen ffurf Gelteg y gair yma oedd Marcos, y ffurf yn y bôn. Marc, Marcos. Ta si, bethau chi eisiau dweud, march, teg, Mi fyddech chi'n dweud Marcos Tecos. Marcos Tecos. A mae'n siŵr bod pobl wedi dweud hyn. A'r mae'r os ma, dyma'r terfyniad mwyaf syml, yn dangos na hwn ydy um, godrych y ferf, yr hyn sy'n gwneud pethau, yr hyn sylfaenol. Ond mae gennym ni derfyniadau, neu un yn Saesneg yn does, Uh, John's Book. Mae'r S ma dangos bod y llyfr yn perthyn i John, John's Book. Uh, Angela's Ashes ag ati, yr S. Wel, iaith fe llawer iawn rhagor na rheina o rheina oedd y Gelteg. Gwan Marcos Tecos. Os oedd gair, gair gwrywaidd ydy march, os oedd gair yn fenywaidd, mi oedd y terfyniad yn wahanol. Ac un terfyniad oedd a. Felly, hen ffurf merch oedd merc, a mi oeddech chi'n dweud merca, teca. Felly Marcos Tecos, merca, Tecca, a mae debyg o pobl wir wedi dweud yr union ffurfiau hynna, mae'n debyg. Felly dyma ni, Marcos Tecos, Marc Merca Tecca. Mae'n yr hyn sy'n digwydd yn aml iawn mewn ieithoedd ydy bod cytseiniaid, rhai cytseiniaid, yn newid pan fod nhw rhwng llyfariaid, er enghraifft. Meddylwch, meddylwch am y Sbeineg. Hen, hen, hen Sbaeneg, cada. Heddiw, cada. Pob un. A gair am talu oedd pagar, neu pagare. Mae pagar wedi mynd yn pagar. G, mynd yn g. Wel, mae treiglo mewnol di hynna. A mae wedi digwydd mewn Ffrangeg a llwyth o ieithoedd. Meddwch am Saesneg America. Um, dim better, ond better. Wel, mi ddigwyddodd yr un peth yn y Gelteg. Da ni ddim yn siŵr pryd. Efallai a ddechrau yna 2000 o fynyddoedd yn ôl yn sicr. Um, ychydig ganrifoedd wedyn, yn y cyfnod rhufeinig, mae'n anodd meddwl nad oedd hyn wedi dechrau o leia. A un o'r rhesymau dros feddwl hyn am hyn ydy bod yna dreigladau tebyg Ddim cweit yr un fath yn yr Wyddeleg. A da ni'n gwybod i'r Wyddeleg a'r Frythoneg ymwahanu, o leia dechrau ymwahanu o rhyw 2,000 o fynyddoedd yn ôl, ella cryn dipyn cyn hynny. Da ni wir ddim yn siŵr. Felly, da ni'n mynd yn ôl i gyfnod buddig, bwdica, ella chdi bach yn ddiweddar, yn ddiweddarach.

Wel, ar y, yn y cyfnod yna, mi oedd hi'n ddigon hawdd gwneud hyn, achos mi oedd yr A yna o hyd. O, nid mater gramadegol, ond rhywbeth seinegol oedd hyn. Marcos Tecos Mercadega. Ond, be ddath i gawlio pethau ond newidiadau anferthol yn y Frythoneg tua'r bumed ganrif. Dyma tua, dyma'r cyfnod pan ddatblygodd y Frythoneg, mamiaith y Gymraeg, uh, Brythoneg De-orllewin, sef Llydaweg a Chernyweg, a Cwmbreg, Brythoneg yr Hen Ogledd. Mi fydd yna newidiadau aruthrol ar bob lefel, lefel yn synegol, geirfa hefyd, uh, yn, uh, yn ramadegol yn enwedig. A be ddigwyddodd? Fel ag yn yr ieithoedd Lladin, Romans, mi gollwyd y terfyniadau yma i gyd. Felly, yn lle dweud Marcos Tecos. Oeddech chi'n dweud marc teg. Marc teg. Ond, merch deg. Rhaid mi newidiodd y ynganiadau dipyn dros y canrifoedd wedyn, gan roi march teg a merch deg. Ac mae'r hyn sy'n peri y treiglad, sef y terfyniadau, wedi hen fynd. Ac felly mae hwn wedi dwad yn fater gramadegol. Gramadegoli, da ni'n galw hyn. Felly, Marcos Tecos,

Merchdega, merch deg, merch deg. Felly pan da ni'n treiglo, da ni'n, mae'n atsain o rhywbeth oedd yn dechrau efallai rhyw 2000 yn fras o fynyddoedd yn ôl. Llongyfarchiadau i chi.